Nama berita bala nembiak betemu baru kitai dalam kelas Bahasa Iban sehari tu? Nyadi topik kitai kali tu iya nya senentang jaku nama rama enggau jaku nama tetap. Nyadi diatu kitai deka meda sereta belajar nama kini, reti jaku nama tetap enggau jaku nama rama. Jaku nama tetap dikena kitai nyebut nama mensia, tempat, jelu, pekakas, pangkat enggau tu bukai. Lalu jaku nama rama dikena kitai nyebut sesebengkah pekara enggau utai rama idup enggau ukai idup. Nyadi diatu kitai berengkah belajar enggau jaku nama rama. Nyadi jaku nama rama tu iya deh bagi ngagai tiga raban. Ti kerubah iya nya jaku nama rama idup mensia. Ti kedua jaku nama rama idup mensia Lalu ti ketiga jaku nama rama ukai idup. Kita meda chunto iya nitih peraban. Iya ke senentang idup mensia tu, chunto iya nembiak, pengajar, polis, da nya indai, aki, doktor, soldadu. Diatu kita meda jaku nama rama idup tang ukai mensia. Kita meda chunto, manuk, ukui, ikan, burung. Bungai rumput pun kayu. Hanya ditu tadi chunto jaku nama rama idup tang ukai mensia. Nah, kitai meda chunto tu baka jelu, manuk, ukui, ikan tu jelu. Lalu ti kedua baruh tu tadi eh nya utai tumbuh, bungai, rumput pun kayu. Ah, tu chunto iya. Kitai meda jaku nama rama ukai idup. Chunto iya sekula, hospital, sungai, jalai. Udah nya kita meda kedai, mija, pensil ngan tukar. Semua tu tadi jaku nama rama kena kita nyebut utai ukai idup. Baka sekula, hospital tu iya institusyen. Lalu ke ukai institusyen tu baka sungai, jalai, baka kedai tu tempat, mija tu perengka, pensil, kereban kena belajar, kemudian tukar tu kereban pengangkut. Nyadi nya tadi dalam raban jaku nama rama ukai idup. Nyadi diatu kitai belajar baka ni chara ngaga ayat ti ngundan jaku nama rama nya kitai meda chunto iya lagi. Nyadi chunto ayat ti ngundan jaku nama rama tu jaku nama rama nya mesti ditulis ngena urup mit dalam ayat. Udah nya, urup ba pun leka jaku ditulis ngena urup besai enti ba mua ayat aja reti ba pun ayat aja. Kitai meda bekeni chunto iya. Leka jaku nama rama indai kitai meda chunto ayat, Menti nulung indai iya masuk chapak. Menti nulung indai iya masuk chapak. Nyadi kitai meda leka jaku nama rama indai tu ba tengah ayat. Iya ditulis ngena urut mit magang. Kitai meda jaku nama rama ti kedua, padang. Chunto ayat, Bala nembiak benung bemain bol ba padang. Bala nembiak benung bemain bol ba padang. Kitai meda leka jaku nama rama padang tu ba ujung ayat pan ditulis ngena urup mit megang. Mari kita meda ti ketiga doktor uhh tu iya tadi kitai meda bida iya. Nombor tiga tu doktor ti ngubat mai nya mentah sama. Iya agi dalam raban jaku nama rama tang laban iya ditulis kitai ba mua ayat ba pun ayat. Jadi urup pun tu tadi Mesti ditulis ngena urup besai. Nah, doktor ti ngubat mai nya mentah sama. Nyadi enti ba pun ayat aja, ba umbu ayat aja, kitai nulis leka jaku nama rama nya ngena urup ti besai ba pun leka jaku. Nyadi diatu kitai nyambung enggau jaku nama tetap. Nyadi kitai meda jaku nama tetap tu dibagi ngagai tiga raban iya nya ti keterubah jaku nama tetap idup mensia, ti kedua jaku nama tetap idup ukai mensia lalu jaku nama tetap ti ketiga ukai idup. Kitai meda chunto iya. Jaku nama tetap idup mensia baka Tun Jugah, tu gelar iya, nama ti mai gelar sekali Tun Jugah, Pengajar Linda. Enda nya Penghulu Gana, Tuai Rumah James. Jadi baka Penghulu, Tuai Rumah, Tun tu gelar lalu disambung enggau nama sida iya. Penghulu Gana, Tuai Rumah James, Pengajar Linda, Tun Jugah. Ti tang meda ti kedua, jaku nama tetap idup tang ukai mensia. Tu chunto iya baka sengkalan aa nama ti diberi ngagai ukui jelu, biring aa nama manuk sabung. Nya nya kitai meda rafflesia aa tu nama bungai dan nya asparagus. sayur kena kitai ngelal sayur nama saintifik iya. Ditu kitai meda jaku nama tetap ukai idup. SK Tudan, Klinik Sibu, Everwin ha, nama tempat tu. Tu kitai meda Sungai Poi, Stabilo, Proton, Saga. Nah nyadi tu tadi utai jaku nama tetap ukai idup, ukai institusyen baka nama sungai tang iya bisi nama mesti ditulis kitai ngena urup besai. Stabilo tu nama chap barang pinsir chura baka proton saga tu kereban pengangkut entukar proton saga. Nyadi diatu kitai belajarka chunto ayat ti ngundan jaku nama tetap. Jaku nama tetap tu mesti ditulis bepunka urup besai enda ngira dini penuduk iya dalam ayat. Kitai meda chunto, Tu nama orang, kitai meda Agatha. Chunto ayat. Agatha diasuh indai meli garam ba kedai. Agatha diasuh indai meli garam ba kedai. Kitai meda nama orang tu Agatha. Ditulis ngena urup besai ba pun leka jaku nama iya Agatha. Kita meda chunto ti kedua pengajar Roland. Pengajar Roland kita meda chunto ayat Kelvin nulung pengajar Roland ngangkat mija. Kelvin nulung pengajar Roland ngangkat mija. Kitai meda nama pengajar Roland tu ditulis ba tengah ayat pan ditulis ngena urup besai ba pun leka jaku iya, pengajar enggau Roland. Enda chunto ti ketiga, jaku nama tetap, bank rakyat. Tu tempat kitai meda. Chunto ayat, Apai Ramesh gawa ba bank rakyat. Apai Ramesh gawa ba bank rakyat. Kitai meda ditulis ba ujung ayat pan mesti ditulis ngena urup besai. Enda ngira enda ngira penuduk atau ba ujung pan mesti ditulis urup besai ba leka jaku iya. Nyadi kitai udah datai ba ujung pelajar ba topik senentang jaku nama tetap enggau jaku nama rama tu. Nya aja bala nembiak, terima kasih. Selamat belajar semua.